pachiri pamwe ma mushi affiliates members mushi affiliates members e, ndaita video inoyi ndagadzira about 7 mavideo neinoyi inobva ita 7 ndichitsanangura mibairo yaunopuwa nepatron pay mavideo ma mavideo ana aya ndaaitira vanhu vaya vaya vari kuti aiwa isusu tiri kuda mari izvozvi izvi isusu tine project yekutovaka ndine project yangu yekutovaka inini ndinoda kutoinvesta izvozvi handikwanise kumirira inini ndinoda ndinoda kutotengawo motikari ndakutoda kuita izvi saka ndiyo vanoshanda nemibairo yandiri kutaura panapa iyi. E, mibairo iyi yakaitwa nepetron pay inoita yatinoti speed up kumhanya kukukurumidza kuti uwane ndakataura kuti unonowana kune guarantee yabout 6000 dollars anditika saka iwewe kana uchida 6000 dollars idzi Mumwedzi mishoma shoma ndiwo unoteedzera ma, mavhidhiyo ndiwandaitira mavhidhiyo aya asi kana paine waya mwaya vanoti aiwa ini zvangu ndine 25 dollars yangu ndoda kuimirira kusvika yasvika 6000 ndiwo unoteedza imwe programu iya womirira kwe2 years 24 months ukasvikawo 24 months 6000 yako unenge waikwanisa yaita asi avo vanoti vari kutoda kutoti izvozvo vaite mari vatoshanda vatovaka dzimba vatengawo motikari dzavo vaone zvekuita upenyu hutsva kushandura upenyu hwavo ndimi vandaitira mavhidhiyo ma anaya saka munyatsoteereresa kuti ko petrol pay inoita kuti zvimhanye sei unoitwa speed up sei plan yepetrol pay ndiyo yamuri kuona apa iyi iwewe unogona kunge wakati uritora hako kwauri auchisina basa rekuenda kubasa wotonoendawo kumbonoona kuenda kunyanza uko kumbonotandarawo zvako nekuti mari dzenge dzako wagadzira mari dzako kare womboendawo kunosasana kumbobvakachawo dzimwe nyika kana kubvakachirawo chioko kuswera wakarara zvako kana kuita sei mari yako ndiyo inenge ichikushandira kwete iwewe kushandira mari aiwa shandirwa nemari yako saka kune vaya vari kuti toda kukurumidza kuwana mari toda kukurumidza kuinvesta mamwe maprojects toda kuitawo zvimwe zvinhu toda kutengawo maminibus toda kutengawo chii ndiyo nzira yamunobhadharwa nayo nepetrol pay petrol pay ine six forms dzekubhadharwa nadzo unobhadharwa ka six nevanhu vamwe chete vawo ivavo Eh, ndati inini kana uchida kuti zvinhu zvikurumidze tengesa maproducts epetron pay kune vamwe vanhu ukadeedzawo kuinvita vamwe ndozvandati vamwe vanoti kuinvita vamwe kuti vaitewo zvauri kuita ivo ukainvita vamwe vanhu kuti vaite zvauri kuita um, uno unobhadharwa nenzira dzinokwana kuita nhanhatu six saka nzira yega yega ine vhidhiyo nzira yega yega ine vhidhiyo nzira yekutanga profit sharing kugovana kwamunoita maprofits ndo maprofits aya unopuwa mazuva ese every day nzira yechi two maindications maindications ndiwo vanhu vaunounza vaya kuti vaitewo zvauri kuita shamwari dzako kuti dziuye sezvandiri kuita inini inini ndiri kukutsvaga imimi kuti muuyewo kuti inini ndikurumidze kuwana mari yacho futi saka iwewe unozviitawo uchishandisawo futi mavhidhiyo iwaya nzira yechitatu eh, nevanhu vamwe chete vaunza ivavo unopuwa Binary bonus. Muchazonzwa kuti chinonzi binary bonus chinenge chiri chii. Nzira yechi 4 3 star bonus. 3 star bonus muchazonzwa kuti chii. Nevanhu vamwe chete ivavo vaunza vaya vaya unopuwa 3 star bonus every time vanhu vanenge uchipindisa vanokubhadhara ka 6 vanhu vese munhu wese munhu wese waunounza kuno uku anokubhadhara ka 6 kechi 5 Eh, renewal bonus tichazoinzwa nevideo yacho kuti renewal bonus chii vanhu vamwe chete vavo vanokupa inonzi renewal bonus ndokunge ivo vada kuti vasamirire mari kuti vatore mari yese iperi vakachinja kuenda pane imwe stage iwe unobva wabhadharwa vakachinja kuenda pane imwe stage unobva wabhadharwa eh, yozoitwa yechisix inonzi rewarding program uchazotendwa uchatendwa nebata isira ungochita uchaita kuti utendwe saka tichaona kuti unotendwa nei Yes. Yes. Saka kana masvika panapa zviri kuratidza kuti mm, muri kuenderana neni saka eh, this is just eh, an introduction iyi introduction chete video ino yandaita ndiyo kutanga kwacho introduction inoratidza kuti unotambiriswa sei migove yako Ko kuti mari yako inokurumidza sei ndo introduction video iyi. Saka izvozvi izvi usati waenda kune mamwe mavideo ekutanga acho ndinokukumbirisai zvikuru kuti imimi manga makatarisa makateerera panapa ratidzai kuti farirawo nokuisa like padzasapo pane like button Clicker like iroro iro kuti isusuwo mutitendewo kuti aiwa basa ratiri kuitawo iri rinofadza kukutsvagira imari mobva masubscriber ndapota zvangu musati makuenda kure isa like yako umbva wasubscriber kuitira kuti mamwe mavhidhiyo ese andichaita unombva wangu awana unowana access one time e, uridze bhero iri ukaridza bhero iri zvinoita kuti e, iwewe pandirongoita vhidhiyo unobva woudzwa kunzi ee kwane vhidhiyo kwane zvitsvoko saka ndoda kukutendai mese nekuteerera kwenyu chiendai pavhidhiyo yekutanga munotanga kuita mari